siseh tampi ka lawm kawlram lei in cun ram chung lei in cun thonghni le kul le ruk kumthar ni zingka te ah hika zum hmun ah CDF Hakha nih NA nih kan i ngeihmi rungtlang au thong ah thu kho ding in damnak Pathian nih a ka pek caah Pathian cungah ka lawm tuk timi kha a hmasa bik ah van chim ka duh cunin

Mission David ah nunnak a pemi hna kan rak ka vialte hna hi ka zumhmun in upatnak sang bik ka pek hna ti kha hi ka zumhmun in van chim van nolh ṭhan ka duh kan pasal hna kan rakap hna hi annih cu an biakam bantuk in a tlinh cangmi kan rakap hna an si i nunnak kan thap lai herh cu nunnak kan pek lai ti kha biakamnak a si i cucu an biakamnak vialte cu an tlinpi cang anih cu biakamnak he nunnak a pe cangmi an si cucaah upatnak sangpi kan pek hna ti kha hika zungphun in van chim ka duh cunin rakap ṭha a kan hrinsor piaktu nu le pa chungkhar hika zungphun zong in upatnak kan pek ṭhan hna Tahchunhnak van la ning law, kan ngakchiat lio ah Khrihfabu zong ah siseh, chungkhar ah siseh, pastor te, evangelist, Khrihfa upa hna nih kan innchung khuakhar an rak rat tikah thlacam cah a si tawn i kan nu le kan pale nih thlacam an kan cah piak tawnmi cu ka fanu ka fapa hi miphun le ram caah ṭhahnem santlaimi a si khawh nakhnga tiah pastor te sinah Khrihfa pa sinah thlacam cah piak a si tawn i Cucu Pathian nih thlua a kan chuah i atu hin puitling ah kan i chuah i nusal pasal ṭha ah kan i chuah i a dammi a ṭhawngmi ah kan i chuah. Sihmanhsehlaw nihin tuchun caan ahcun miphun le ram ca i pek ding a si na tein aa pe ti lomi mino tampi kan um i fale nih kal a duh komi zung kha nu le pale nih kan thlauh hna. Kan thlacamnak kha a tling na tein cucu kan philh ṭhan kan let ṭhan Pathian kan hlen a si cucu bu in raltuk cu thihnak a si ti thei ko no ro ro in fa le hna miphun ram caah va kal ti in thlacam piaknak he miphun ram caah a kan petu nu le pa hi ka zum hun a sang bik upatnak kan pek hna kannih nan ule rakap a tangmi vialte hna zong nih nan lo hmaban kan rak zulh lai i kan rak ṭuan lai. Kan in hleng hna lai lo, kan in deuh hna lai lo, nan ti san man hi alak in kan chia lai lo. Cucaah a tangmi kan ral vialte dohṭi ding in hika zon nu le pa mino vialte zong ram chung ram leng laimi vialte zong hika zumhmun in sawm ṭhan ka van in duhmi hna si a dot thumnak ah ka van kal lai i thonghni kulanga chungah sidif hakha nih kan i tin zungzalmi kan au zungzalmi hakha khuapi chung ummi ralhrang vialte kan dawi dih hna lai i a chung ummi Zang hi run vialte kan chiah dih hna lai i zalong mi ram ah a nuam mi ram ah kan ser lai ti kha kan Chinram Hakha Kulupi kan tin kan au zungzal mi si sida fakhan kan i tin mi Hakha peng ral tei Chinram huappi huappi ral tei rampi huappi ral tei ti kha dot thum in kan i tin mi si cucu cu a tlin khawh na hnga ti ah kan au tuanmi a si asinatein ramchung ramleng an si ah thong hi kulnga chung kan man au bak in mizapi ti ko si cheukhat au kan i thok ve i hakha ka cu a caan a si rih lo a za rih lo tiah he chet tiah pumpak in online in ramchung ramleng hatchat tiah kan au kan au ngamnak a ruang zong cu zei ruang dah kan au ti si ahcun min ong hlai nih a kan tlai lai lo kah a za rih lo tiah kan timi cu Min Aung Hlaing ral tuk kan bawmh a si ti khi fiang tein ni theih caah raltha tein nan au ngammi si ti khi ka zun in van chim than ka duh ram chung in a si zong ah cucu cu kah a za rih lo kah ding a si rih lo kah chan a phan rih lo ti kha chete kan chim kan rel ram leng zong in ka hin media kip in headset tia cha tial mi kha share pek lat vai langhter a si i laimi thin lung a kan tuai Ramchung le lei in hika zun ah Hakha peng in tiah Hakha peng zapi tam deuh nih hin cun zakhat a sawm rit nih hin cun kah an duh tuk an duh asinatein Hakha khuachung ummi zong nih kah an duh tuk an duh asinatein zeiruang dah langhter a si lo zeiruang dah kan au ngam lo kan chim ngam lo ti si ahcun ramchung ummi kan si caah ralhrang uknak tangah a kal cumah rihmi kan si caah hihi kan chimmi kan relmi hi a kan theih i kan pawngkam nih an kan phuan i dalan nih an kan chim an kan phuan sual si cun kah duh lomi hna pawl nih kan chimmi bia hi an va langhter sual a si ahcun ralhrang kut kan phan lai i thihnak tiang zong kan phan sual lai ti kha phan a si caah hohmanh nih kah a herh ko nak kong le kah duh ko nak rong kha chim rel ngam a si lo Cu tikah zapi nih chimrel ngam a simi cu kah lonak kong, kah a za rih lo tinak kong kha chimrelmi kha a langh tikah Laimi thinlung a kan tuai. Kha tikah hika zun ram chung lei zong in kah ding a si rih lo timi kha hika zun upa cheukhat an rak i sawm hna i kan lei an rak ra, an rak kan chimh, an rak kan ruah tikah Cucu CDF Hakha hna nih kan i ruah ve tik kan tuaktan ve tikah ah hihi an duh lo bu in an duh lomi thil hi kan pah chih i kan tuah chih sual a si ahcun mipi nih hnu an kan chit sual a si ahcun kannih cu mipi caah a dirmi cu pei kan si le fam cu mipi nih hnu an kan chit i an kan bawmh an kan pek lo thla an kan campiak lo cun a tlu ngal colh ding pei kan si cu ti kha fiang tein kan sining aa hngalmi kan si caah khuapathung kah loin lamdang kan kal ṭhannak a si timi te kha hika zung hmun van chim ka duh hakha khuapathung hi kap usilaw khuachung ummi hakha khuachung ummi nih fiang tein nan theih chinchin lai e lungchung i an laknak zung tete an ngahnak hmunhma khi pahnih thum pali nga a tambik pakua ra tete in khin an i chia hna i nam usulaw Pathian nih a kan ṭanpi ko si khan cun thai thawh ai hlan nam hmanh a si lo. Nazi pakhat ṭem khat hmanh a rau dingmi an si hna lo. Cucu cu sidefa kha kan i ṭhen kan i ṭhen lai i nangmah ka zun na tu lai nangmah ka zun na tu lai tiah kan i ṭhen hnga i thai thawh ai hlan ah a fawinak chim ahcun hi Hakha khuapi chung ummi hi cu lak dih khawh ding a si. Cucu cu Thaithawh ei hlan ti khan cun chimpor deuh zong a va si sual ah nikhat ah ti ko seh nazi kul le li chungah lak dih khawh ding dirhmun a dirmi kan si. Asinatein zei ruang ah dah cucu vialte cu CDF Hakha nih Hakha Kupi chung kan tuk than lo, kan nam than lo. Mizapi zon kan ruah than caah a si. Mizapi nih duh lomi thil pah chih cu ti kan i ruah than caah a har bikmi uh, step 1 2 3 te kal lo bak in direct in zeruang da uh, step asan nak kan i thim rungtlang zeruang da kan i thim ti kha e ka zum hun van lang tap than ka van du mi si uh, adolli na avan kal ning lo mission david tia kan ti uh, mission min pun in David min pun in chalen rungtlang kan ka lai ti kha kan i ti a ruang cu ton deuh ah bemhai thi ka chim chang bantuk in kupi chung cu ka ok nam ok tong ok a ṭhat lo caah rungtlang hi kan nam lai ti kha kan ti mi si kan i tin mi cu mizapi i khong hliam lo in mizapi tliklek ha lo in in le lo rawk lo in mizapi thih lo nak um lo ding in uh, si de fa kha ni kan i tin lai ti kha tuan zong kan rak aupi zungzal mi kha si e mission david tia kan ti e si de fa kha ral boi vial te kan i tong di ral boi vial te kan i tong di me tring kan tua me tring man hi avoi khat long salo voi tampi kan tua kan check kan khua kan khan lai kan rel atha bik atam bik lungtling in kan kalpi peng hi ka zona ral boi hna nan si e ti in uh, kan president te zong kha natuk pi hna naka pi hna ti kan president zong pumpak in i mean chate so se se keima zong pumpak in kan hnulei sor song sang a khan aning hal tuk ruangah sidi fak kha hruitu salai ram ngak le henry an ning hal tuk ruangah ti bantuk zong an khan pumpak ne cha an ṭel mi te hna zong media kai mi tampi um simhan se lo pumpak in kan ning a ngal bak lo pumpak in abau mi kan se lo e khrifa nun ten a chang ve mi ka se ke zong ka nau lio ah sang chung ah ram chung kan um lio ah ram a ṭhat lio ah mino chairman zong caan saupi ṭuan ve mi ka si khoia a sa peng ve mi ka si mino ṭhi hruai nak tein a kal peng ve mi kan si Khrihfa nun tein a chang ve mi kan si e kan nu le ka pa zong hi minin hngal an si lo teidor tein a kal ve mi chungkhar a ṭheng ve mi kan si sihmanhsehlaw hika zun tlang aunak e kan chim kan rel ton mi hi ning hngal a rel mi tampi nan um kho men cucun ha pawl ning hal tia a kan ruat mi hna pawl hi cu kanmah site fak kha dohkalh deuh in a ummi nan si ve caah kan bia hi nan dolh khawh lo caan in hal nan kan ruah mi si timi te khai ka zung hman kalak te van pil pa chep ka van du mi si im uh hruaitu pakhat ni ni kalpi mi in as kan se lo raboy te kan fun tom meeting kan tu ka se se kan ti raboy long se ri lo CEC public ha ape tlai mi ren tuan tu au chau mi po zung ha meeting kan tu kho khan la relti na kan nai e kan ka ding shim shim asi ti kha zakhat ah sawmriat nih kan lung a tlin caah tutan ah mission david kan thoknak he si rungtlang kan kah zong ahin kan hnulei zong kan president nih chim cang kha rungtlang chungah um bakmi captain bauthum pa nih information he kan pek tha tein kan i pehtlai i cucu a chuan a bia lemang mi kan si thongpang tete hi a break tete hi a pe zungzal mi kan si thongpang a kan pek ning popo hin cd fa kha phase a khin tar ning selo thong rak thet lemang ning selo kan ma nak man thongpang hin rak thei deuh ko men asina te in a cha sep lai lo ti khi kan he ro pa vi cha khan kan va langtar bal lo sim han selo atu chu langtar chan a city kha kan ro cha a captain pa kan ti khan chun aza e bo thum chu tampin um cha chu chu captain pa kol kol ra kam pak ase kol bak ase cucu pa nih cu thong a kan pekmi hi ṭihcia taktak in a kan pek cun sidiam vialte sinin kan khawmh kan khawmh kan khawmh i a tam bik hihi a hmaan bik tiah kan ruahmi bakak kan khomfam i cuticun biuha kan suai i cuticun ral a tumi kan si timi te kha van chim kan duhmi si kan i tim tuahnak hi a zerh bak in a zerh zerh bang kan i tim tuah i cucu kanmah le hmunhma cio TV tlang a kai dingmi nih TV tlang kainak ding hmunhma kha inn pungsan tete kan suai ti cu cu chun he zan he zan ah kan luh te lai tikah kan ti i zan zongah mei van lo bak in ram lak bak ah ma cu cu na bai ca tete kan bet ni e ka zun hi TV kung ka zun hi inn pakhat nak inn pahnih nak tin cha kan bet di bunker zong kha bunker 1 2 3 te kan pek e chu chu chun kan ma le tuan vo tete bakha tasu tasai tete ba kan khan zan he chun he lu le kah le cawlcangh i hmunhma lak dan tiang kha kan cawng dih cuticun kan i timh tuah i pathian nih talpimi kan si khawhnak hnga tiin rawlulh thlacamnak zong kan tuah i rawlulh thlacamnak bak he pathian bochan bu, bu bak he a kalmi ral atumi kan si sihmanhsehlaw pathian nih a rem rih lo tiah a ti salai tiah kan ti i tutan ah mission david hi kan ong min lo kan ti lai maw khatlei in cun kan i tit mi zeimaw zat kan ong mi min i khatlei in zeimaw zat kan ong min lo kan pasal than ha nih minung palai thum bak nih nunnak an pek e sidiap zo phain pasal tha pakhat in nunnak a pek sidiap santhang an pasal tha pakhat in nunnak a pek e sidiap fa kha minung palai khat bak nih nunnak kan pek Sihmanhsehlaw nunnak cu kan pekmi cu kannih zong zeitik dah nunnak kan pek ve le titin aa bawh in a kalmi kan si. E, nun, nun dam bu tiin teinak hmuh cu kan duh. Sihmanhsehlaw kan i pek cang hnu ra kan tuk cang hnu ahcun zeitik dah kan caan a si ve lai ti ha bawh in bawhmi kan si. Cucaah kan kah lai i rungtlang kan kah te tikah kan nam te tikah hakha kan kah te tikah kan nam te tikah minung a zan kan thi te lai i minung a zan i nunnak kan pek te lai ti hi fiang tuk in kan rak theih ciami a si. cucu kan i fian bu in ral atu mi kan si hriam a tlaih mi kan si ti khai ka zum hun in chim kan duh hna nizan ti ni mission david ah nunnak a pe mi kan rakap a kan liam tak chung mi hna hi nang nih nang nih nunnak na pek chung ti le nang hi rungtlang ah na thi chia ti le rungtlang na kal chia ti le tin hom hman khao a khi chia mi kan um lo pathian nih a kan thim piak chia mi le a kan chia piak chia mi tun a kal chua ma mi kan si caah e kan ral hi khat lei ruah cun kan sung ta sihmanhsehlaw khat lei ruah cun kan sung nai sai fan lo ti kai ka zong hin vun chim kan du cawnnak ah kan hmanmi bantuk zong a si i caan rau lo te ah kan pe ṭhan lai caan rau lo te ah kan kal ṭhan lai kan van i hrim ta kan van i hrim ta caan rau lo te kan pe ṭhan lai caah hika zong hun in nu le pa hna nih kan talpi ṭhan u kan bawm ṭhan u tizong kha van chim ka duhmi si. Uh, Mission David kan tuahnak chungah teinak tampi kan hmuh. Ralhrang hriamnam tampi kan lak i ralhrang a thimi tampi num i a khong hliammi tampi num. Hika zumhin ah uh, machuzat an thi machuzat an i hliam ti kha detail in chim khawh si lo. A ruang cu a chungah kan um ve lo caah chim awk a ṭha lo. Cucaah kan chim lai lo. Minung tampi an thi, minung tampi ne hliam. An in lo a rawkmi, an thilri a rawkmi tam taktak um. atu kha ka van theihmi chungah biuhahmu he atu rungtlang ah a sang bikmi a si i lutai hmu umlo karlak a si caah biuhahmu umlo karlak biuhahmu he a sang bik ralbawi a si in hi zong hi a rian vai ah dan an tat men lai a rian zong in an zuh men lai ti bantuk tiang zong kha kan theihmi si a ruang cu niche cheu takkungpi ah tam tuk sunghnak an hmuh caah a rian zong zuhnak dantatnak a ing kho men a tuar kho men ti zong kha kan van theih chih khomi si view ha hmu a umnak inn pawng hrawng hrang duh tai hmu inn ma cu cun tat ne se ralhrang an i thopnak hmunhma an si zungpi an si an i hlongnak vialte kan khang piak din ha kan hrawh piak din ha e mei khu kha zei ruang da ma ti tin khan a yong zong kha phun tling na chuah kan ti cun an si ai vialte a kang a khon in an khon mi a hrawng an rak hrawng mi an kurong vialte kan khangh dih caah khan tam taktak khi ralhrang zong kha zo an tla ti kha van chim ka duh cu lawng si loin duhtai hmu bak a umnak kawlram in laitlang an rak tlun tikah ralbawi vialte an i ṭenak an umnak ai jeih ta pi duhtai hmu a umnak ai in bak khangh a si kan ralkap pakhat hna nih kan ralkap pawl hna nih a kan chimhmi cu dutai mu in kan khangh lai hin cun kan hnamio taktak an ti a in a that ning le a chung i solfa thudan hi kharo har bok se an ti akalaka te hna pawl zong hi e suiyong bakan atleu bakan atleu an ti a chung ummi thilri pawl an that ning kharo har se an ti na te ral ta si ti kan theih caah ral umnak city kan theih ca kan duh kan khangmi city zong kha an ti a chungah kan hrawhmi thilri tampi um cucu vialte zong cu khatlei kan ruah cu nunnak kan pasal hna nih an pek sim han se law kan tuahmi thil hi a sungmi se lo kan sung a si lo tikha hika zun in mizapi nih van kan theih pi u tikha ka zu hmun in kan chim chap than ka duh mi si in mission david kan tuahnak ah mizapi nih kut nan sammi chung chungin teinak tampi kan hmuh hmai lei zongah kan tanpi rio kan talpi rio ti kha hika zu hmun van chim ka duh mi si e